Sered olara, Düýnjigem ömür aýryşmajak ýalylar, indi welin birek-biregi tanamaýan ýaly.
Mekan, Biz bir olar ýaly bolmarys-a.
Hiç wagt.

Köpüňizä gören bolmagyňyzam ahmal, sebäbi ýutubda populýarny wideolaň biri. Ýöne men şu temaň üstünde durup geçesim gelýä, sebäbi siz bilen pikirimi paýlaşasym gelýä. Serediň, Amerikada sud işleri geçirilende şolaň köpüsi wideo ýazgy edilýä. Käbirem ýutuba düşýä. Menem şo taýdan gördüm. Örän garry ýaşuly suda çagyrylýar. Sudýa-da aýtýar, Jenap mister Koewa, siz näme üçin çagyrylanyňyzy bilýäňizmi şu taýyk diýýär. Olam, Ýok, bilemok, sudýa diýýär. Mekdep territoriýasynyň ýanyndan maşynyňyzy gaty sürüp geçipsiňiz. Olam, Sudýa, men başardygymdan maşyny gaty sürmejek bolýan. Men özüm togsan alty ýaşymda oglumy prosedura alyp barýadym diýýär. Olam, Ogluňyzy bolnisa alyp barýadyňyzmy? Hawa, her iki hepdeden gan tabşyrýas, meň oglum rak keselli diýýär. Sudýa-da örän gynanýar ýaňka. Hemem haýran galýar, şo ýaşda, şo ýaşly ogluna seredip ýörenine. Ogluňyz näçe ýaşynda diýýär. Olam, Oglum altmyş üç ýaşynda. Sudýa-da aýtýar, Mister Kuega, siz örän gowy adam. Siz ýalylar üçin dünýä saklanyp dur şu wagt, diýýär. Ol oturan meň oglum. Ýöne indi şolam şeýle pikir eder, diýýär. Kaka, togsan alty ýaşyňdan soň meni bolnisa äkitmelisiň, diýip. Siz ýaman primer görkezýäňiz, diýýär. Olam gara çyny bilen oýun etýär hem ol, Ýok, jenap, ýok, diýýär. Sudýa-da aýtýar, Mister Koewa, arkaýyn aýdyp bilersiňiz. Men size dünýädäki iň gowulyklary arzuw etýän, özüňize-de, ogluňyza-da. Işiňiz ugruna bolsun, janyňyz sag bolsun diýip goýberýär. Koneşna, aklaýar dostlar ýaňkyny. Indi men, ine, şu temaňam üstünde durup geçesim gelýär. Udiwitilnyý adam, hä? Togsan alty ýaşyňda altmyş üç ýaşly ogluňa özüň seredip ýörmek. Birinji bilen-ä şoňa Gurbatyň çatmaly. Ikinjidenem islemek gerek şony. Možd şul adamyň hakykatdanam hiç bir kömegi ýokdur. A možd özi isleýändir. Ýöne islemeýän bolsa, meň özüm togsan alty ýaşymda, nädip men ogluma seredeýin diýse, hiç kim osuždaý etmeýä. Ýöne bul adama seň öweniň, döweniň düýbünden gyzyksyz bolmaly-la. Bul adama şol edesi gelýän zady birinçini bilen ogly biynjalyk etýär. Indi men nämäni aýtjak bolýan, a köpimizi welin düýbünden başga zat biynjalyk etýär. Köpçüligiň asuždeniýasy. Häzir näme bolýar? Bize ýakynlarymyz, ejemiz, kakamyz, jigilerimiz, doganlarymyz kömek sorasa, gel diýse, işim bar-a diýip, arkaýyn barman bilýäs. Şol jogabam biziň özümizi ynjaldyrýar. Ýa bolmasa finans ýagdaýda-da kömek soranlarynda men maşyn aljakdym-a, ýa remont etjek, jaý aljak, plan ýere gitjek diýýär i gül ýaly kanagatlandyrýar şo jogap bizi. I pri etem hiç kim osujdaýt etmeýär, sebäbi köpçüligiň özi şolar ýaly. Ýöne Aňyrda biri ýaňky bahanalary ulanman, Ýok, men pulumy gysganýan, beresim gelenok diýse, oňa barmagymyzy uzatýas. Eý, göni beresim gelenok diýdi, görýäňizmi ol erbet adam diýip. Aslynda welin, biziň özümizden üýtgeşik däl ol. Biz-ä birnäçe bahanalary ulandyk, olam göni mellidi. Ýöne ony welin hemmämiz osuždaýt edip bilýäs. Ynha, dostlar. Bizi biynjalyk etýän zatlar şu köpçüligiň gürrüňi ýa ýüzündäki düýbünden biynjalyk etmezläl zatlaryň aladasyny etýäs biz. Niýet edesiň gelmekde birek-birege. Şoň üçin bir bolar bolgusyz zada ýa gereksiz ýerde namysyrap ýa gerekli ýerde-de namysyň gürrüňini etmän ýörsek ana iň gelşiksiz zat. Şoň üçin azjyk hakykata seredeliň diýjek bolýan dostlar. Arkaýyn ýazyň pikirleriňizi garaşýan dostlar. Janyňyz sag bolsun. Dostlar salam, şu gün kino barada gürrüň etjek däl, başga bir temaň üstüne durup geçesim gelýä. Şuy tiktokda goýulýan wideolar barada gürrüň edeliň. Sebäbi okuw merkezimize bir okuwçy uje köpden bäri gelenok. Näme üçin gelenok? Bir toýda kakasynyň tagaşyksyz hereket edip ýören ýagdaýyny dos-oglanlary wideo alýada tiktoga ýükleýä. Onam adamlar görýärler, üstünden gülýärler. Ýaňky çaga okuwa gelende oňa-da ýatlatýarlar deň-duşlary. Serediň şon ýaljak wideo üçin ýaňky çagalara zada gaty erbet trawma, zyýan ýetirip bilýär. Şü birugsat goýulýan wideo, biriniň jigisi, dogany, kakasy, ejesi bolup bilýär. Soň şolaň dogan-garyndaşlaryna, maşgalasyna zyýan ýetirip bilýär şo wideolar. Ýöne käbirimiz ýörite goýýas. Şu tiktok diýlen zadyň internet diýlen zadyň getirýän peýdasyndan ýalňyş edilen iş on esse zyýan getirip bilýänine üns beremzok. Meselem ir döwürler bir bolgusyz hereket etseň-de oba gürrüň edäýsin şony, şo seň deň-duşlaň, şoňa şaýat bolan adamlar garrasa, ýitip gitse şo gürrüňem ýitýä. Soň biri aýdaýan ýagdaýynda-da boldumy, bolmadymy dokazat edip bolanok şony, gürrüň bolup galýa. Ýöne şu wagyt şu taýda goýulýan wideolar-da, edilýän işler, soň şol adamlaň çagajyklary ulalanda, zat edende, bir ýerde gürlejek bolanda, ýaňky wideony alyp, ejeňi oňarsan-aý ýa kakaňy oňar, ýatladyp durup bilýärler. Galýa indi bu zatlar, pozulmaýa. Ana, şo taýyny ýadyndan çykarýar käbir adam. Çykmadyk gyz bolsaňyz, durmuşa çykmaly siz, şoňa üns beriň. Soň çagajyklaryňyz bolmaly, şo hereketler görüljekdir, duruljakdyr, şo barada ýadyňyzdan çykarmaň. Ýa bolmasa biriniň ejesi bolsaňyz, çagajyklaryňyza zyýan ýetirip bilme ahmal, kakasy bolsaňyz, Goýýan wideolaryňyza üns beriň haýyş edýäs. Ýene-de bir belläp geçesim gelýän zat, düýn öňňun belli ýoldan aýakgap paýlajak diýipdim men, paýladym şony men. Adamlar görüpdir, halapdyrlar. Ýöne şo kommentariýalaryň içinde erbet niýet bilen däl, käbir dostlarymyz, jigilerimiz ýazypdyr, Mekan şul aýakgaplary mätäç adamlara berseň has gowy bolardy diýip. Serediň dostlar, eger men birine mätäç adama kömek edesim gelse, wideo ömrem çekmeýän. Şolar ýaly wideoň çekilmegine men başgalaň çekmegine-de düýpgöter garşy. Göz öňüňize getiriň, sen bir zada mätäç wagtyň biri saňa kömek etýä, meselem aýakgap berýä saňa. Onam wideo çekip etýä. Gowumy şol? Her hili adam bar-a, erteki gün seň aýaňdaky köwşüňem-ä pylany berdi diýip ýüzüne basylsa gowumy şol? Ýa saňa pylan ýerde pylany kömek etdi-ä, haw, sen özüň oňaryňok diýip ýüzüne basyp bilýärler. Gerekmi şol dostlar? Adamyň başynda her hili zat bolup dur. Şu gün sende bar, ertir mende ýok bolup bilýär. Şoň üçin gaýtam birek-biregiň aýbyny ýapjak bolmalymyka diýýän, ony köpçülige görkezmän. Şony belläp geçesim geldi dostlar, siz pikiriňizi aýdyň, gaýrat ediň ünslije bolalyň. Kinolar barada günde-de gürrüň edip bilýäs, ýöne şuny şu gün belläsim geldi. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun.